DJ Macdee nĩ atumũrĩte debate mwake ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria na gũtiga bũrũri mũgima oroho na mafans make megegeire mũno finally tu maũndũ tũrĩa ekĩte mbere yake kũruta mbĩtĩ ya ũhiki wao mĩeri mĩnini tu thutha wa ndeto ciĩgiĩ separation yao na mũtumia wake Wahu wa Karithi gũtambio na njĩra nene after Wahu wa Karithi kũiga mbĩtĩ ya ũhiki wao thĩ na mbere ya tonete gĩko gĩkĩ kĩa Macdee kĩrĩa kĩgegetie ma fans make na ndeto ingĩ nyingĩ, ngakwĩhoya na gĩtĩo kĩnene mũno wĩtĩkĩre gũ subscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ, nĩguo twekĩra video njerũ ũkamũkagĩra ũrĩ wa mbere. Rĩu ndeto nĩ imenyekanĩte wega ta wega kĩhiko kĩa DJ Mac D hamwe na mũtumia wake Wahua Karĩithie arĩa matabanirie ũhiki kĩrorerwa a Very Colourful Wedding mũtĩ-inĩ wa mwaka wa 2022 no ĩndĩ thutha ũyũ kĩndũ mwaka ũmwe nĩ kũgĩte na njatũkano nene gatagatĩ ka erĩ aya kũrũmĩrĩra ciĩko makoretwo magĩtabania nenda-inĩ ciao na ngĩkũririkania this couple was one of the celebrated online couples as you know they have done a lot together celebrated each other online oho na gũpostiana mũno oho na gũtabania programs gũkũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria makĩaria na gũtarana maũndũ megiĩ kĩhiko mĩciĩ na wendo na rĩu nĩ kũgagatĩte thutha wa DJ Mac D kũruta mbĩte yake ya ũhiki wao wedding ring ũũ nĩ thutha wa mũtumia wake kwamba kũruta yake na gũcenjia rĩtwa rĩake nenda-inĩ ciake na gũtaria mbica cia Mac D ciothe ng'enda-inĩ ciake na kuonania Kay is no longer in marriage ndeto iria atarĩ etĩkĩra kwarĩrĩria ona kana gũtheria Akiumbũrania what is happening na kĩhiko gĩake no ĩndĩ rĩu nĩ kũhithũrĩtio erĩ aya maga gũkorwo matigacokanwo rĩngĩ thutha wa Makdi onake gũtharia mbica cia wahu nenda-inĩ ciake, mbica iria mahũrĩtwo me hamwe, video ciothe iria macabithĩtie hamwe mũtambo-inĩ wa TikTok, video ciothe ciao iria mahũrĩtwo na kuoya hingo ya mathiko ma baba wa wahu wa Karĩithĩ na very emotional thing nĩ DJ Makdi gũtharia mbica ciothe cia ũhiki wao, tũthenema tũrĩa tuothe moetwo hingo ya mũthenya wao wa bata na wa mwanya. wa kĩririkano mũthenya wa ũhiki wao na very disturbing decision Mac D ekĩte nĩ gũtharia video ciothe cia program iria marehaga hamwe cia kĩhiko gũtarana na kwaria maũndũ megiĩ mĩciĩ na wendo mũtambo-inĩ wao wa YouTube ũrĩa na hau kabere Mac D ataũgarũrĩte rĩtwa woĩkaine ta DJ Mac D Family gĩko kĩrĩa Mac D ekĩte na gũtiga mafans me very convinced area ya rĩu nĩ mahũrĩte kĩrore kĩa ũhoro ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiũrũrũkio nenda-inĩ na ndeto ĩgiĩ separation divorce yao ĩkĩyaria na definitely This is one of the most painful separation ya Kikuyu celebrities ĩrĩa ĩtigĩte namba nene ya Kenya na kĩmako kĩnene amwe magĩtigwo na nganja nyingĩ mũno o magĩtanya mũthenya ũmwe yũrage kĩaga erĩ aya nĩ magaikara thĩ masolve tũmathĩna twao na tũmahĩtia twao na mathondeke mũciĩ wao hamwe no ĩndĩ kuma gũkũ metha-inĩ itũ tũkĩmendithĩria tũkĩendithĩria o ũmwe wao thayũ wa ngoro magĩtua matua macio mangĩ megiĩ maica mao. Kikuyu 254 News subscribe.